Иван Витальевич Константиновка. Үтүө күннэн күндү ытытабыллаас күндэбит нэһилигин олохтоохторо ытык-мааны ыалдьыттара бүгүн биһиги манна Якутскай Советскай Социалистическай Республика төрүттэммитэ үйэлээх юбилейин бэлиэтиир үтүө-мааны күммүтүнэн уонна үлэ эйэ-маай бырааһынньыгынан бэлиэтиир күммүт арыллыбытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Уонна баҕарыам этэ барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, дьоллоох олоҕу, түмсүүнү, хайдыыны, Үүнэ, сайда тур, Күндэйэбит нэһилиэгэ, Үүнэ, сайда тур, Биһиги Сунтаарбыт улууһа, Үүнэ, сайда тур, Биһиги Сахабыт сирэ Аҕам саастаах туруу үлэһит дьоммут үлэлээн-хамсаан, айан-тутан хаалларбыт, улуу дьыалаларын салгыыбыт, олохпут оҥкулун оҥостобут, кэнчээрибит кэскилин кэҥэтэбит, сайдыы саҥа саҕахтарын арыйабыт. Нэһилиэк уруккутун, билиҥҥитин туһунан сырдатаргар тылы биэрэбит олохтоох дьаһалта исписэлииһигэр Лидия Михайловна Сергучеваҕа. Ханнык баҕарар тыа сирин курдук биһиги нэһилиэкпит баай историялаах, туруу үлэһит дьоннордоох, киэҥ нэлэмэн сыһыылардаах, көмүс хатырыктааҕынан баай, үгүс элбэх күөллэрдээх, баай-талым булдунан маанылыыр эргэнэ харатыалардаах, Сунтаар улууһун сүр балта нэһилиэктэриттэн социальнай-экономическай өттүнэн бөҕө туруктаахтартан биирдэстэринэн буолар. Урутуруккаттан нэһилиэкпитигэр дьон сөбүлээн олохсуйан, кэскили кэҥэтэн, удьуору хатан, айан-тутан үлэлээн олорон кэллилэр. Быйылгы сыллаах автономный үбүлүөйүн үлэҕэ кэккэ ситиһиилэрдээх, элбэх, киэҥ былааннардаах көрсөбүт. Кылгастык нэһилиэк төрүттэниитин ахтан санаан ааһар буоллахха, Ричард Карлович Маквилюйский округ диэн тыһыынча аҕыс сүүс оҕуһун сэттэ сыллаахха тахсыбыт үлэтигэр нэһилиэк улуу эбэлэрин Улахан Күндэйэ, Күччүгүй Күндэйэ кутар диэн ааттарынан аан бастаан сурукка киллэрбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс уон сэттэ сыллаахха Бастакы Бордоҥ нэһилиэгиттэн Чакыр нэһилиэгэ диэн аатынан арахсар докумуон оҥоһуллубута. Чакыр, Элгээн, Кыһыл Харыйалаах диэн үс нэһилиэк холбоһон биир Чакыр нэһилиэгэ буолбуттар. Тыһыынча тоҕус сүүс биэс алты сыллаахха колхозтаахтар уопсай мунньахтарын уурааҕынан нэһилиэк Чакыр диэн аата Күндүэ нэһилиэгэ диэн уларытыллыбыта. Биһиги нэһилиэкпит сүүс биэс сыллаах историятын тухары Дойдуга буолар бары уларыйыыларга барытыгар тэбис-тэҥҥэ кыттыһан, саха кэскилин кэҥэтиһэн, сайдыы суолун тутуһан хаалсыбакка үүнэн-сайдан кэллэ. Ол курдук, аан дойдуну атыйахтаах уу курдук аймаабыт Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Күндэйэ нэһилиэгин сүүс түөрт уон сэттэ ньургун уолаттара фроҥҥа ыҥырыллыбыттарыттан аҕа уон түөттэрэ Кыайыы иһин сырдык тыыннарын толук уурбуттара. Кинилэри кэнчээриттэ тумнубат, кинилэр Албан ааттарыгар нэһилиэккэ, түөрт сиргэ ытык-бэлиэ, үйэбилээх өйдөбүнньүктэр дьэндэйэллэр. Биһиги Күндэйэбит сириттэн силис-мутук тардынан, үлэлээн-хамсаан нэһилиэкпитин киэҥ сиргэ атырдыбыт, суон сурахтаабыт, үтүөлээх дьоннорбутунан киэн туттабыт, кинилэргэ махтанабыт, сүгүрүйэбит. нэһилиэк, улуус, республика социальнай-экономическай, культурнай, духовнай, спортивнай сайдыытыгар улахан кылааттарын киллэрбит үтүөкэн дьоннорбутун биһиги бүгүн киэн тутта ааттыыбыт. Иванов Климен Егоровиһи, бөдөҥ политическай партийнай деятели, Степанов Тимофей Андреевиһи, Саха Республикатын народнай художнигын Игнатьев Василий Алексеевиһы, сахаттан бастакы ихтиолог-учуонайы Иванова Розалия Семеновнаны, СРЭ Сберкомнай Советын депутатын салайааччыны Егоров Борис Никифоровиһы, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитин, Күндээ нэһилиэгин бастакы баһылыгын Васильев Александр Васильевиһы, үтүөлээх журналиһы Анатолий Николаевич Назаровы, үтүөлээх бырааһы уонна да атыттары. Нэһилиэк өр сыллаах историятыгар элбэх үтүөкэн үлэһит дьоннор олорон үлэлээн ааспыттара. Холобур, бастакы холкуостары тэрийсибит, салайбыт Михаил Васильев Никифор Егоров, Тимофей Назаров бэйэлэрин кэмнэрин чаҕылхай тэрийээччилэрэ, салайааччылара этилэр. Лазарев Николай Андреевич Советскай партийнай үлэһит, сүүрбэччэ сыл сельсовет председателинэн үлэлээн, бүгүн биһиги бөһүөлэкпит көбүс-көнө киэҥ уулуссалардаах кэрэ көстүүлээх буоларыгар элбэх сыратын биэрбитэ. Учууталлар, сакаастыр үтүөлээх учуутала, Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа Күндяйцев Михаил Никифорович, Степанова Дарья Хрисанфовна, Степанова Капитолина Хрисанфовна, Иванов Николай Степанович, Авакумов Михаил Степанович элбэх ыччаты үөрэтэн-иитэн олох киэҥ аартыгар үктэннэрбиттэрэ. Уор дьонноох, бэйэлэрин кэмнэрин туруу үлэһит дьонноро, механизатордар Иванов Олимпий Васильевич, Алексеев Николай Иннокентьевич, ыанньыксыттар Григорьева Лена Степановна, Васильева Татьяна Иннокентьевна, биригэдьиирдэр Федор Николаевич Макаров, Михаил Николаевич Макутов, Атыы-эргиэн үлэһитэ Алексей Степанович ааттарынан киэн туттабыт. Үлэ ветерана, энтузиаст, кыраайы үөрэтээччи кэлэр ыччаттарбытыгар төрбүтүн-успутун сурукка тиһэн кэпсээн суруйан хаалларбыт Михаил Саввич Львов дойдуларын, төрөөбүт түөлбэрин дьиҥнээх патриоттара, саҥаны, сонуну, кэскиллээҕи тө көрөн олоххо киирсилэр сиргэ элбэх үлэлээбит Николай Егорович Сергеев, Вера Иннокентьевна Күндээйсева, Егор Николаевич Михайлов, күүстээх, сыралаах үлэлэргэ үлэлээбит, элбэх ыччаты тэниппит Гуринов Николай Прокопьевич, Саввинов Василий Иннокентьевич, Трофянов Алексей Васильевич, Оччотооҕу тыа сирин дьонун аан дойдуну кытта ситимниир суос-соҕотох сибээс көрүҥүн хаһыаты сурунаалы тарҕатааччы өр сылларга почтальонунан үтүө суобастаахтык үлэлээбит сибээс туйгунун Иванов Прокопий Михайлович онтон да атыттар ааттара кэнэҕэһин даҕаны Күндэйэ махталлаах ыччатыгар үтүө холобурунан буолуохтара. Ааспыт үйэ тоҕуһуонус сылларыттан дойду үрдүнэн урукку тутул төрдүттэн ыһыллан, олох оҥкула тустулар ер кэмигэр биһиги нэһилиэк сөпкө дьаһаммыппыт түмүгэр бүгүҥҥү туруктаах олоххо тиийэн кэллибит диэн бигэтик киэн тутта этэр кыахтанныбыт уонна итинэн саҕалаабыт бастакы баһылыкпыт Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Борис Никифорович Егоров сырдыгаатыгар сүгүрүйэбит. Салгыы икки тыһыынча биэс икки тыһыынча уон үс сылларга баһылыгынан үлэлээбит эдэр толкуйдаах салайааччы Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна Андрей Васильевич Никитин саҥа таҥаһымҥа таһаарбыта дьон-сэргэ санаата уларыйан олох укулаатыннын булбут, хаһаайыннааһын саҥа формаларын баһылаабыт түҥ-сэргэ үлэлииргэ дьоҕурдаах саҥа көлүөнэ иитиллибит кэмигэр түмсүүнү көҕүлээн тыа хаһаайыстыбатыгар кооперациялааһыны улууска бастакыннан тэрийэн аҕа саастаах дьоммут-сэргэбит үлэ ветераннарын өйөбүллэрин туһанан этиилэрин ылынан элбэх үлэни ыытан кадрдары булан бэйэбит ыччаттарбытыгар условия тэрийэн олохсуталаан бүгүн экономическай бигэ туруктаах нэһилиэк буоллубут Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, педагогическай, советскай партийнай үлэ, спорт ветерана Максимов Игорь Дмитриевич орто оскуоланы уон сыл устата сатабыллаахтык салайбыта. Иккитыһынча-иккитыһынча биэс сылларга нэһилиэк баһылыгынан үлэлиир кэмигэр эдэр ыччат эт-хаан өттүнэн сайдыытыгар, нэһилиэккэ өй-санаа, культура сайдыытыгар болҕомтотун ууран үлэлээн бэйэтин улахан кылаатын киллэрбитэ. Ити курдук, ханнык баҕарар сир-дойду кэм-кэрдии историятын үлэһит дьон оҥороллор. Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн иһэр удьуорутуннаан үлүскэн үлэттэн дьолу булан, олох оҥкулун оҥорон бүгүҥҥүнү түстээһин, сарсыҥҥыны саргылааһын олох мүччүрүйбэт сокуона. Ол сокуоҥҥа олоҕуран күн дэйэ күн бүгүн иккиһи сүүрбэһэр тэтиһинчэ үс сүүс оттоҕус гаа уопсай сириэннээх аҕыс сүүс сэттион киһи нэһилиэнньэлээх икки үс алтан биэс хаһаайыстыбалаах улахан нэһилиэк түөрт тыыл ветераннара тоҕуһуон биэс үлэ ветераннара биир герой ийэ олороллор Нэһилиэнньэ ахсаана сылын аайы биллэр, ортотунан аҕыс уон оҕо сылга күн сирин көрөр, үс-түөрт тупсаҕай оҥоһуулаах, толору хааччыллыылаах саҥа дьиэ тутуллан үлэҕэ киирэр. Барыта тыһыынча икки жүз төрт уон алта ынах сүөһү, ол иһигэр төрт сүүс сэттэ уон түөрт ыанар ынах, бес жүз тоҕус уон үс сылгы, ол иһигэр үс сүүс алта он түөрт биэ алта он түөрт курса иитиллэн турар. Аҕыс чааһынай предприниматель эдьүүт оҥоһуутунан дьарыктаналлар. Нэһилиэккэ сүүс биэс аҥча араас мааркалаах массыына, тоҕус уон алта трактор дьон олоҕун уйгутун оҥосторугар төһүү күүһүнэн буолаллар. Нэһилиэк инникитэ Нэһилиэк социальнай-экономическай сайдыыта диэн государственнай тус сыаллаах программа чэрчитинэн Күндэйэ нэһилиэгин депутаттарын сессията бигэргэппит анал программатынан биэс хайысханнан утумнаахтык сайдар. Программаҕа улахан болҕомто тыа хаһаайыстыбатын сайдыытыгар ууруллар. Икки тыһыынча тоҕус сыл муус устарыйтан Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын, аска-үөлгэ промышленноһын туйгуна, тэрийэр-салайар үлэҕэ улахан дьоҕурдаах, опыттаах Иванова Розалия Олимпиевна салайааччылаах Сырдык аартык тыа хаһаайыстыбатын кооператива тэриллэн үлэтин саҕалаабыта. Онно алта уон биэс хаһаайыстыба холбоһон үүт-эт туттарар, икки сүүстүү миэстэлээх хотоннорго ыаллар сүөһүлэрин ылан, көрөн-харайан сүөһү иитиитин салаата кэхтибэтигэр Бу үлэҕэ көлүөнэ солбуйсуутугар, элбэх эдэр ыал сүөһүлэнэригэр, сүөһү төбөтүн ахсаана эбиллэригэр улахан төһүү күүс буолла. Сыл устата нэһилиэнньэ бэйэтэ туһанарыттан ордорунан тыһыынча сүүс тонна үүт соҕут, соҕутуопкалыыр тэрилтэ атыттаран сүрүн дохуот оҥостор. Бүгүн үрүҥ ас сэттэ көрүҥүн, ону таһынан стерилизованнай пакетнаах өр болдьоххо харайыллар үүтү бэйэтиттэн кэнсиэрбэни оҥороллор. Сырдык аартык кооператив бэйэтин таһаарыылаах үлэтинэн нэһилиэк, улуус олохтоохторун сибиэһэй бэйэҥ оһуостарынан хааччыйан дьон-сэргэ билиитин биһирэбилин ылла. Итини таһынан нэһилиэккэ бары социальнай эйгэ тэрилтэлэрэ тустаах үлэлэригэр кыһамньылаахтык, эппиэтинэстээхтик, биир киһи курдук олохтоох дьаһалтаны кытта сүбэлэһэн, түмсэн үлэлииллэр. Контогорова Айталина Владимировна сэбиэдиссэйдээх Күнчээн уһуйаан оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор үлэннэн иитиигэ улууска экспериментальнай площадка статуһун ылан, түөрт группаннан барыта биэс оҕону хабан үлэлиир. Быйылгы үбүлүөйдээх сылга саҥа таас детсад тутуллан үлэҕэ киирэриттэн олуһуну эрэбит, кырачааннарбытыгар үйэлээх бэлэх буолуо диэн долгуйа күүтэбит. Бастакы баһылыкпыт Борис Никифорович Егоров аатын сүгэр Күндэйэ орто агротехнологическай хайысхалаах уопсай үөрэхтээһин ЮНЕСКО ситимин оскуолатыгар быйылгы үөрэх сылыгар сүүс отут алта оҕо үөрэнэр. Россия Федерациятын уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕин иитин үтүөлээх үлэһитэ, методист учуутал Иванова Маргарита Николаевна үлэни сатабыллаахтык салайан, оскуолабыт кэккэ ситиһиилэрдээх, ыччаттарбыт олоххо толору бэлэмнээх, киэҥ билиилээх, сатабыллаах, эт-хаан өттүнэн сайдыылаах буолалларыгар учууталлар, оскуола бары үлэһиттэрэ Былаан быһыытынан бары кыһамньыларын ууран туран үлэлииллэр. Нэһилиэк бар үлэтин сүрүннүүр, түмсүүлээх, киэн туттар коллективпыт буолар. Күндэйэ врачебнай амбулаториятыгар врач Никитина Анна Петровна салалтатынан күннэтэ олохтоохтор доруобуйаларыгар улахан болҕомто ууруллар. Саха Республикатын культуратын туйгуна, Савинов Леонид Васильевич салайааччылаах Ил культурнай сынньалаҥ киин олохтоохтор сынньалаҥнарын тэрийиигэ айар дьоҕурдаахтар, талба талааннаахтар сайдар бары условияларын тэрийэн, ыччат лидера Семен Русланович Максимовтыын кииннэммит библиотека Күндэйтээҕи салаатын сэбиэдиссэйэ, эдэр кэскиллээх, талааннаах үлэһит Мария Александровна Андреевалыын сүбэлэрин холбоон үлэлииллэр. Кинилэр урукку үлэлээн ааспыт культура үлэтин ветераннара, киэн туттар дьоммут, культура түүлээх үлэһиттэрин Иван Васильевич Федоров, Евдокия Андреевна Трабукина, мелодист Исидар Яковлевич Иванов культура эйгэтин түмүгэ көстүбэт түбүктээх үлэтигэр таһаарыылаах чаҕылхай үлэлэрин үтүө холобурун утумнуллар. Нэһилиэккэ сэттэ атыы-эргиэн тэрилтэлэрэ күннээҕи аспытын-таҥаспытын быыстала суох хааччыйаллар, наадалаах барыта баар буоларыгар сыралаһан, түбүгүрэн үлэлииллэр. Кинилэртэн бэйэлэрин үлэлэригэр бэриниилээх, дьон туһугар кыһамньылаах, эппиэтинэстээх, инникигэ эрэнэр үлэһиттэрбитинэн Вероника Николаевна Львованы, Алексей Геннадьевич Львову чорботон бэлиэтиибит. Саха Республикатын олох-дьаһах эйгэтин хааччыыга бочуоттаах үлэһитэ Семенов Сергей Петрович салайааччылаах Күндэйдээҕи учаастак бары тэрилтэлэргэ үлэлииргэ сөптөөх сылаас усулуобуйаны тэрийэр, нэһилиэкпитигэр күүстээх аҥаардара үлэлиир бигэ туруктаах, түмсүүлээх, бэрээдэктээх коллектива буолар. Тэрилтэлэри таһынан күннээх олохпут тупсарыгар, эрдэйэригэр, баар хоһоонноноругар бэйэ-бэйэҕэ өйдөөх, үөтүүлээх, ыктарыылаах хоһоҥколоох да күннэргэ үгүс кэмэ буоларданаан, түөлбэлэринэн, көлүөнэлэринэн аҕам саастаахтар, эдэр ийэлэр, аҕалар көрсүүлэрэ общественнай тэрилтэлэр үлэлииллэр, дьаһалта үлэтигэр күүс-көмө буолаллар. Кэм кэрдии ааһар олоҕу наһыйыылар көлүөнэ көлүөнэннэн солбуйсар саҥа кэм саҥа ирдэбиллэрин туруорар. Ааспыт бары аҕам саастаах көлүөнэ дьоммут баай уопуттарыгар тирэҕирэн, инники үлэлээбит баһылыктарбыт кэмигэр сөптөөх дьаһаллары ылыммыт саҕалаабыт үлэлэрин салгыы сайыннаран, бүгүҥҥү күн уустуктардаах, тургутуулардаах, түргэн уларыйыылардаах иһигэр күн бэйэбит нэһилиэгин эдэр, эрчимнээх Иван Витальевич Константинов сатабыллаахтык салайан, баһылыкпыт тула мустан, сүбэлэһэн, бары эйгэҕэ инникигэ эрэллээхтик, айымньылаахтык, ситиһиилээхтик үлэлиибит-хамсыыбыт, сайдыы саҥа саҕахтарын арыйабыт. Өссө төгүл бу кабарыгытын өрөспүүбүлүкэбит өрөгөйдөөх үбүлүөйүнэн уонна бастакы маай бырааһынньыгынан итии тигистиник эҕэрдэлиибит! Хаһан баҕарар үлэһит киһи туругурдун, үлэттэн дьоллонуҥ! Семейная доблесть Управление записи актов гражданского состояния при правительстве Республики республики Саха, Якутия, награждены Тартаков Анатолий Афанасьевич и Макарова Полина Федоровна, руководитель управления ЗАГС Республики Саха-Якутия Тамара Николаевна

Күн күнүм үрдү оонньуур күндү Күндэйэбит нэһилиэгин бары олохтоохторо, кэлэр кэнчээри ыччаппыт оҕолор, эһигини бүгүҥҥү өрүүлээх күнүнэн, үлэ, эйэ, сомоҕолоһуу, күөх маай күнүнэн итиитик истиҥник Күндэйэ орто агрохайысхалаах ЮНЕСКО ситимин коллективын аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Ыам ыйа бу сахаҕа саха норуотугар саамай кэтэһиилээх, саамай үөрүүлээх кэммит. Үөһэттэн эдьэн иэйиэх сиппит, аахтар ыйыыппыт түһэн, күөҕү бытыгыратан, кус-хаас кэлэн, Сылаас түһэн, илгэлээх ардах түһэн, дьэ, биһиги сайыҥҥа үктэнэр кэммит. Дьэ, ол да иһин буолуо, саха норуота Саҥа дьылын ыам ыйыгар Ньукуолаҕа көрсөр идэлээх. Бүгүн биһиги маны бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥэ өс улаханнык бу сүүс сылланара өттүгэр саха чулуу уолаттара, биһиги улуу уолаттарбыт автономияны көмүскээн Саха сиригэр Көҥүл, үөрэх сайдар кэмэ үүммүтэ. Ол курдук, үөрэхтээһин саҕаланан ааҕар балаҕаннар аһыллыбыттара, балаҕантан хотон араарыллыбыта, дьахтар эр киһини кытта тэҥ бырааптаммыта уонна саамай-саамай күндүтэ Биһиги саха норуота сахабыт тылын, төрөөбүт төрүт тылбытын илдьэ кэлбит үөрүүбүт буолар. Төрөөбүт тылбытын, сахабыт тылын хайаан даҕаны араҥаччылаан, харыстаан, сүрэхпитигэр сыһыары тутаммыт ханнык да кэмҥэ сүппэтигэр туруулаһар аналлаахпыт. Билиҥҥи кэмҥэ Информационнай IT-технологиялар сайдыбыт кэмнэригэр саха киһитэ эйэлээх олоҕу туруулаһан, үрүлүйэр үлэни өрө туттаҕын эрэ дьоллоох олоххо тиийэрин билэбит. Онон күндү доҕотторум, күндү оҕолор, үлэлиэҕиҥ, хамсыаҕыҥ, дьоллоох олоҕу, эйэлээх олоҕу тутарга хас биирдиибит бары санаабытын уураммыт хайаан даҕаны бу күн сиригэр дьоллоох-эйэлээх олох баар буоларыгар туруулаһыаҕыҥ. Туругурдун эйэ, үлэ, кыах-маай, сомоҕолоһуу, ураа табаарыстар! Рита Васильевна Савинова Күндү Күндэйин эһигин олохтоохторо! Эһигини бүгүҥҥү эйэ, үлэ, сомоҕолоһуу бырааһынньыгынан эдэр ыччат аатыттан итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл бүгүн бүтүн Саха сирин үрдүнэн олус ураты сыл үүннэ. Ол курдук биһиги Сахабыт сиригэр Ийэ сыла Сунтаар улууһугар дьиэ кэргэн сылынан биллэрилиннэ. Ону таһынан сүүс сылынара өттүгэр муус устар сүүрбэ сэттэ күнүгэр, тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки сыллаахха Сахабыт сирэ автономнай Сэбиэскэй Социалистическай Өрөспүүбүлүкэ буолбута, саха автономията олохтоммута, Саха сирэ РСФСР састаабыгар республика аатын сүкпүт сүүс сыллаах юбилейын бэлиэтиибит. Саха норуота үүнэрин-сайдарын туһугар биһиги чулуу дьоммут Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Оюнскай, Исидар Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков сыралаах үлэни, күүстээх туруорсууну ыыппыттара. Кинилэр эр санааларынан, политическай дьулуурдарынан, бүтүн норуот дьылҕатын туһугар ылыммыт эппиэтинэстэринэн өрөспүүбүлүкэ ураты туруга ситиһиллибитэ. Муус устар сүүрбэ сэттэ күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкис сыллаахха саха автономията оччотооҕу саха уобалаһа өрөспүүбүлүкэ быһыытынан статустаммыта. Онон бу күн бу событие Сахабыт сирин историятыгар сүҥкэн улахан суолталаах. Булуллубут статус Саха сиригэр экономика, промышленность, үөрэхтээһин, наука, доруобуйа харыстабыла сайдарыгар саҥа ситиһиини биэрбитэ. Саха сирин культурата, национальнай э, самосознаниета, духовнай сайдыыта үрдээн саҥа үрдэлгэ тахсыбыта. Онтон бүгүҥҥү күн ыам ыйын маҥнайгы күнэ үгэс буолбут үлэ эйэ бырааһынньыга. Бу бырааһынньыгы бэлиэтиир күммүт норуот сомоҕолоһуутуттан тахсыбыта. Норуот биир ньыкыл кэккэ буолан үлэни өрө тутан демократическай судаарыстыбатын тутул, тутулун бэйэтэ төрүттээбитэ. Үлэ баар буолан олох, үлэ баар буолан сайдыы баар. Күндү дьоммут, эһиэхэ баҕарабыт үтүө доруобуйаны, иллээх-эйэлээх олоҕу, күндэйэбит чэчирии сайда турарыгар үлэлэһиэхпит диэн эдэр ыччат кэс тылбытын этэбит. Турук Мен күндээн баалта. Мен нелемен

Ичигэйиэм, Күндэйим сирэ, Күлүмүрдэс күөллэрэ, Ача-Күөх алаастара сайа охсор салгына Ичигэйиэм, Күндэйим сирэ, сылаас куураан суоллара Үчүгэйиэм, Күндэйим сирэ, таас оскуолата, оҕо бөҕө үөрэнэр үөрэх-билии кыһыта Күндэйэбин таптыыбын күндээрэр уоттарын, күн уота тахсарын күнүн дьонун алгыырын, күндэйэбин таптыыбын. Күндэйэбин таптыыбын күндүлүүр астарынан, күлэ-үөрэ көрсүһэр күбэй-өйө ходуттарын, күндэйэбин таптыыбын. Күндэйэбин таптыыбын күрүлэс күннэргэ, күүтүүлээх үлэ көрөр күүс-көмө дьоннорун, күндэйэбин таптыыбын. Күндэйэбин таптыыбын күүтүөр кыыстаах уолун, Күн кыымын саҕаннар күндү олоҕу олорор. Күндэйэбин, таптыыбын!